Wych. Da iawn. Nawr, ar ôl tri, i ni gyd yn neidio, a ni'n gallu mynd trwyddo amser. Pawb yn barod? Un, dau, tri. Och! Dyma ni, yn yr Oes Haearn, 2000 o blynyddoedd yn ôl. Amser maith yn ôl. Nawr, mae'n rhaid i chi helpu fi wneud un neu ddwy peth heddi, fi'n meddwl. Gynta, yw mae rhaid i ni creu blawd. Okay? A ffordd ni'n ei blawd, i roi gwenith tu fiwn carreg malu, a ni'n troi e rownd a rownd, torri'r gwenith lawr, i troi mewn i blawd. Gall ti helpu fi wneud na? Da iawn. Ar ôl tri. Un, dau, tri. Dal y dolen, a rownd â ni. O, oh, chi'n gwneud y siap hyn? Dwy. Tri. Hww. Na ni, digon o blaw dwi'n meddwl. Yr ail peth yw ymarfer hela. Tarian fan hyn. Pigo lan y tarian. Na ti. Pigo lan javelin. Ar ôl tri, ni'n taflu. Un. Dau. Tri. Taflu y javelin. Waw! ardderchog. Y trydydd peth fi'n meddwl yw adeiladu'r wal. Fi'n rhoi mwd, clai, dŵr, glwc, glwc, glwc, glwc, glwc, a baw anifeiliaid. Poch! mewn yn pwll fan hyn. A mi'n ni'n neidio tu fewn. So mae rhaid i ni tynnu sgidiau ni bant, rho trowsiau ni lan, Ar ôl tri, neidio mewn i'r pwll a dawnsio rownd. OK? Un, dau, tri. Oh, oh. Mae fe'n drewi. Reit, gyflym y bosib.

Un, dau, tri. O, dyma ni yn y canol oesoedd. Canodd y blynydde nhw, pan oedd pobl yn adeiladu castelli anferth yn Cymru, wedig yn Cymru. Nawr, mae tri peth fi'n meddwl mae rhaid bydd gallu chi helpu fi gyda heddi. Peth gyntaf, galw mas yr enwe pobl pwysig sydd yn dod i'r neuadd heddi. Sdim rhaid i ni gweud y geirie, ond ma raid i ni tynnu mas y scrowl fan hyn sy gyd a'r enwe arno. Ti gallu helpu neud na gyda fi, neud y siapie? Ardderchog. Ar ol tri, un, dau, tri. Shhh. Da iawn. Yr ail peth ti'n gallu helpu fi gyda yw coginio'r bwyd i'r arglwydd yn neuadd yn hyn. Right, nôl i'r gegin. Mae yna crochan o flaen ni fan hyn, a mae rhaid i ni pigo lan digon o fwyd a rhoi e ar y plat i'r arglwydd. Ti'n gallu helpu fi? Right, dyna fan. Un. Oh, dau. Credu mae'n digon o fwyd. Right, ofalus, ofalus iawn. Nawr, cerdded gyda fi i'r bwrdd yr arglwydd. Rhoi y plat lawr a cerdded nôl. ardderchog. Nawr, yr a, trydydd peth ti'n gallu helpu fi gyda yw gerddoriaeth. Ti'n barod? Mae teulu'n da fi fan hyn. Mae mi'n ei wneud tyfach gerddoriaeth i pawb. Barod? Brwm. Brwm. Brwm. Brwm. Ardderchog. Right, ni'n mynd i neidio mewn i amser arall nawr fi'n meddwl. Un, dau, tri. O, dyma ni yn yr oes Victoria. Wych! Nawr, fi wedi gwisgo lan tŷ bach fel athro o'r amser hynny. Ambell waith, oedd rhai o'r athrawon gallu bod yn tymed bach yn gas amser hyn. Dim gyd o nhw, siŵr o fod, ond oedd rhai o nhw gallu fod yn itha gas. So beth 'yn ni'n ei wneud heddi os ti'n gallu helpu fi mas, bod fel athro o'r amser. A mewn ysgol, amser hyn, o ddim Cymraeg yn cael ei siarad na sgrifennu. So mae rhaid i ni wneud popeth arall yn Saesneg. So, the first time you walk into my classroom, your hands have to be very, very clean.

Wych, ti'n neud yn arbennig o dda. Yr ail peth yw neud yn siŵr mae cefen chi yn syth. So, mae rhaid ni cadw cefen ni yn syth, syth iawn. Dim ond am tymed bach, oce? Okay. Un, dau, tri. Arbennig o dda. Wych. Nawr, y peth ola yw, ambell waith oedd e'n bwrw glaw. A oedd y plant ddim yn gallu mynd mas i'r maes chwarae i wneud ymarfer corff. So beth ni'n mynd i wneud yw tymed fach o ymarfer corff oedd y plant yn wneud yn y dosbarth.

Da iawn. Arbennig o dda. Right, fi'n meddwl ma' raid i ni neidio mewn i oes arall. Ar ôl tri. Un, dau, tri. O, dyma ni, dros cant o blynydde nôl. Nawr fi 'di gwisgo lan fel rhywun sydd yn gweithio mewn siop. Yn siop y gwalia. Nawr, gallet ti helpu fi wneud tri peth ma' raid i fi wneud yn y dydd? Gwych, diolch yn fawr iawn. Yn y bore, rhaid i fi pigo lan sache fawr o'r cart sy'n dod o'r trin. Gall ti helpu fi pigo rai o'r sache llawn bwyd mewn i'r siop i fi? Wych. Rhaid, pigo nhw lan. Un, dau, tri. Oh! Rhaid, rhaid i fi cerdded O, mae hwn yn drwm i'r siop. A wedyn... Wff! Mewn i'r siop da nhw. Wych! Un mwy. Nôl yn ni. A ni pigo yr ail sach lan. Un, dau, tri. Cerdded nôl i'r siop. O, wych, diolch yn fawr iawn am helpu. Yr ail peth, rhoi bwyd ar y, y, y silffoedd. Barod? Diolch. Okay, so mae tins da fi fan hyn. Fi moyn y cawl draw fan hyn, a wedyn ffrwythau ochr hyn. Okay? So beth sy'n da fi? Cawl, Tomato, right, draw fyna. A un arall. A, ah, afale, draw fyna. A fyna. Right, fi'n meddwl rhaid i ni neidio mewn i oes arall. Ar ôl tri. Un, dau, tri.